Ma nos ta papiando varios cu mi mesa MC, mi ta bisa tur tin prom. Um, tur hasié, pero mi ta kere niun no por a trece un concepto grandi manera boso a bin ta haci e ultimo añanan. Awor aki, pa binti binticinco, conta nos kico ta e line-up, fecha, conta nos di e prom. Ok, nos prom e aña aki su tema ta Time Will Tell. Ok. E mi ta bin bek na e nomber ei dicon. Um, e ta Alright. dia trinta di mei, e ta bay ta na Marriott Ballroom, porta ta habri shet or. E ta calcula pa ongeveer caba dies dos hor of ora mi sende luz maya mucha hende ta bisa. Anto um, nos Tambe tin- line-up, nos tin um, dos bands, nos tin Tsunami, nos tin um, Groove Masters, nos tin par di artista na los, nos tin BJ que te bien voor, nos tin BJ di Corzao. e te bien de voor. Un di artista nan ko... Una artista que mucha na mesa pidi pe nos te mani ok, nos te Di artista nan ke mucha nan kimi ta kor den pasado, mucha nan tan in love ko e artista aki nan. E tambe ta hobe, no? Ke men mucha nan ta guste mas. Y nos tin nos tin un dos surprises mas cu tambe lo por sali di Curaçao tambe. Ah, kemi tin mas artista di Tin mas Curaçao. artista pe line-up. Y nos ta keda cla hende pasobra ta dies aña. Oh, sus. Dus anto nos tin nos DJ, nos tin Devin, nos tin Sky y nos tin MCQ. Master. Awo am a personanan cu ke cumpra carchi, hobennan, am ta di ki edad pa ki edad y am na unda por cumpra carchi? E fiest, e fiest evento ta pa muchanan di um, dertin plus. Tin muchanan bera ku ta bai yendo mava ainda ku bo ta den diesocho, ta seta nèt den e edat ei. Nan por haña karchi seka nos na skol. Nan por yama ami mes, mi number ta riba e flyer, riba nos facebook page i riba nos Instagram. Nan por haña tickets na San Nikolaas ku ta na Gayo Rojo San Nikolaas. I nan por haña tickets na San Antonio tambe, Kolegio San Antonio. Ah, Kolegio San Antonio. Sí, paso nan tambe tin un kel, un Beles Club i semper nan ta nos number one supporters i nos ta support otro i asina mi ta gusta traha. Y awor bo, bo mensha e parti kaweta ta bin. Um, bang back na um, e time will tell. Ah, me ta, kiko is aki? The time will tell. Kiko bo ta purbando i bisa ku tempo. Ta, ta, ta, ta, ta zona mane un lyrics di un kantika kurason ki brabo ta Andries. No, me ta kere. No, no, no, no, no. E nomber a bin, e ta mani kind of a, a happy and still a sad type of name, but el a bin paso ya ta dies aña, anto bra nos pues tra di tuma un decision Anto e desishon a bira ku, yamer genoeg, e ta duel mi di bis'é, pero e aña aki ta bira nos de último prom. E ta dies aña i e ta último. Último? Dus, Último. dus bo, wa, no, wa. Awo si bo a gara mi den sorpresa. Ey, bo, a, a ban kuminsha ku amigo Andries ke ta hopi bon nos met. oh, I, i mi no ta kere ku bo ta bin bisa mi den aire ni gaña manda un WhatsApp pa, pa, pa, pa, pa, ah, mi respet bisa Tarik mi brother mi no ta. E ta bai te último prom ku bo ta bai organisá. E ta bai te último. Dus e desishon aki a bin um di di awo awo awo pa gará mi sorpresa um e desishon aki a bin di ariba di di di na banda na bou konto Wak, kiko ta kiko ta e e e e bou wa mi men tin palabra mas pa bisa kiko ta e rason tras di desishon. Wak, um, normalmente prom mi ta hasi huntu ku mi bord di club cu ta okay. consiste di cinco pa seis mucha mi tin un pior cu ta Rafael normal e ta bin a ser trabajo aquí pero la bira mucha grande ta no ta mi ta quiere mi ta quiere pa lo que va acaba di um, anunciar um, ta mi ta quiere no tin ni otro gente que por hacer cu ta abo ya yeah, okay No, no I would... I would be nervioso, Tarek. Nervioso? Wat moet je laat met nervioso? nou, en toen, ja, um, ja, things change, kids grow. Ideas dem evolved and nos ta sinti cu oke, e palabra prom a yega un su tempo final. Wow. Dus tin chance cu por ta el nos por revamp e den algo otro. Y at the end of the day et un fundraising nos ta haci pa cu nos club pa nos por yuda nos comunidad y yuda e scolnan cu mester di yuda of e hendenan cu no mester di e yuda. Sí, ta importante pa menciona Sey tambe, ta e no? parti Cu mas importante. pasobra ora cu ban bisa un hobennan sali bai e prom aki, e placa no ta djis bai den Sa cu di un hende ta bay pa comunidad pa duna bek pasobra e ta parti di Kiwanis Builders Club. E bo la gana mi surprise ki Andres Gamido kere ora nos paga e mic na kimi tin party cu e pun trapo bo sa. Pero e decision ta tuma. E decision ta tuma den e sentido cu a un fundraising bo por haci di diferente manera, un idea bo por semper revamp it, bo tin cu bin cu algo mas innovative. Kema bo nunca sa por a tin algo den e pipeline. Pero e palabra prom i e di dies aña nos ta pensa ku e dies aña ta e aña pa bai aigentlik nos kere stòp di aña pasá pero nos ta bisa ku nan ban pa dies aña anto nos ta get go with a bang and end it with a bang. Wow! No, a Seitzita un sorpresa, um, uh, pero sigur a mi te kere ta na su lugar pa nos make uh, this last one, um, uh, don one. Um, es un grande que men, um, pa tur esunan ku ta escuchando mayornan, Ama pa e hobennan ku por ta skuchando, esaki ta bai ta e último Prom di Kiwanis Builders Club ku nan ta bai organisá. Ke men ama si abo a bai esaki den pasado, ami mes a bai esaki den pasado komo studiante. Bo ta muchu grandi bo. No, mi ta muchu grandi, no, mi no bai kuné. Pero, ama, tabata the time of my life. Mi ta kòrda ora nos papia Prom. Nos tur ta buska am, am, am, de laster un, un, e mucha mujer ta buska shimis, mucha hombernan ta cumpra camisa, ta, ta bisti nechi pa nos bai por gana prom king, prom queen, tur esaki ta tei. Ke men, am, hobennan, am, tur e, am, sunan ku ta skuchando, am, mi ta rekomendá boso bai p'e último aki, p'e mayornan tambe ta konfiabel, esaki ta na Marriott i ta organisá pa un organisashon di Kiwanis Builders Club pa duna bek na komunidat. Alright Andriska, no ta keda mi nada otro ku duna bo e chèns pa pa gradisí, bisa e komunidat danki, e mayornan, studiantenan ku por ta awo tambe a bira mucha grandi. Bisa nan danki pa konfiá bo den tur e último dies añanan. Danki pa e apoyo den último dies añanan and let's make the last one a big one. Um, pa prome lugar mi kere bisa danki Tarek pa e momento pa mi por pa Sigur. Mi ta tiki emotional pa sobre eta mani. Bisa. Eta mi baby, bobo bisa. Pero tin bia bo tin mani ma bisa bo tin go revamp ideas. Anto sowieso nos kere bisa di mes danki na tur e muchanan, tur e muchanan ku a support nos durante dies añanan. Hasta esonan ku a bira grandi. De, tambe E tin. mayornan ku tambe ku ta kere den nos, tin mayornan ku tambe ta yama mi, ey, eta beta safe, eta beta esaki. I tur aña nos ta demostra ku nos ta pone tur e safety measurements nan den place. I nos keda bisa di mes gon Aruba en general danki pa e support danki pa share like fal nos pages nan i tambe danki djis pa djis duna bek na e comunidad paso e un ticket ey cu bo a cumpra e ta algo bek pa un persona cu tin mester nos ta wak asina. Master, nos seguro mi ta deseabo tur clase di exito Andriska.